Nilqakom fil-programm tagħna l-ġdid li ħa jibda jkun bħal-lum filgħaxija fejn ħa niddiskutu suġġetti varji li huma ovvjament fl-interess tal-poplu. Nfakkarkom li l-opinjonijiet li jkunu espressi waqt dan il-programm mhux neċessarjament huma l-veduti ta' dan il-PM News Facebook page. Mela, miegħi fl-ewwel programm ħa nilqa' il-Dottor Jean Karl Suler, persuna llum famuża Malta għax ovvjament tat kontribut fi żmien il-pandemija fejn kien hemm naħseb kont l-unika wieħed tista' tgħid kuraġġuż fejn niċċelenġjajt ċertu affarijiet li kienu qed jiġru fil-waqt il-pandemija, iż-żmien jidher li tak raġun f'diversi minnhom. Issa, li għaddiet il-pandemija ovvjament, ħa nitkellmu daqsxejn fuq is-suġġett iktar in detail. Tista' forsi tagħti introduzzjoni żgħira tiegħek biex in-nies ikunu jafu ovvjament x'tagħmel eżatta. Ah, Jiena tabib tal-familja. Ġifieri jiena gradwajt fil-1990, ġifieri li tabib issa. Eh, sena 33 sena din is-sena. U speċjalizzat sew fil-mediċina tal-familja, sew fil-mediċina tax-xogħol. U għagħin insellem il-meqet jispana bħal-issa għati għana. Ġifieri basically jiena Nipprattika ovvjament nipprattika l-mediċina, mediċina tal-familja u mediċina anke fuq il-post tax-xogħol. Nieħu ħsieb il-ħaddiema bħala espożizzjoni ta' fatturi ta' riskju jew inkella li jkollhom kondizzjoni li tista' tkun ta' riskju fuq il-post tax-xogħol għal ħaddieħor jew għalihom infushom. Però wkoll jiena ili attiv fl-akkademja mill qisu min-96 fir-riċerka speċjalment fl-ambitu tiegħi. Jiġifieri fil-bidu kont nipparteċipa f'kongressi, imbagħad kont nitkellem f'kongressi, imbagħad kont nikteb artikli, imbagħad kont għamilt masters u kont għamilt PhD fir-Renju Unit u kont imbagħad komplejt li jiena nkun kont anke ħadt ċertu rwoli f'organizzazzjonijiet ta' livell Ewropew riċerka fil-kura primarja. Jiġifieri barra minn Malta forsi magħruf fl-ambitu tiegħi iktar milli akkademikament f'Malta. Jiġifieri ppubblikajt kemm-il darba, qiegħed involut f'diversi ġurnali mediċi, eċċetera, eċċetera. Ok, mela, wieħed li forsi dawk it-telespettaturi li qegħdin jarawna jafu li Kont qajjimt eżempju l-ixju tal-maskla fi żmien il-Covid. Illum nafu li ovvjament ħafna drabi kienet qiegħda hemmhekk għalxejn, però di ġabitlek konsegwenzi, speċi apparti l-kritika kbira li kellek ukoll kien hemm assoċjazzjonijiet tat-tobba kkritikawk u anke ġejt irraportat, speċi. Eh, x'kien ġara eżatt daqsxejn? Mela, bażikament jiena kont mill-bidu, aħna ovvjament għandek dan il-virus il-ġdid, is-SARS-CoV-2, U dan ovvjament ikkaġuna pandemija. Din hija ċara. Jiġifieri m'hemmx dubju. Issa ġiex minn laboratorju, ġiex minn fish market, kienx hemm intervent uman, aħna qatt mhu se nkunu nafu. Mhux hekk. Mhu se nkunu nafu qatt. Però dan il-virus tfaċċa u kien daqsxejn stramb għax għalkemm kien relatat mas-SARS li kien virus li kien tfaċċa xi sbatax, sittax-il sena qabel u dak kien definitely ġej min-natura, Dan żviluppa b'mod daqsxejn iktar aċċellerat u kien hemm din il-pandemija ta' dan il-virus u qed jixtered u jagħmel l-imwiet, kien hemm ħafna paniku li kellu kellu se jkollu mortalità ta' erba' fil-mija li kienet se tkun li tkun xi ħaġa inkredibbli, jiġifieri immaġina li qed naraw l-imwiet illum konna naraw iktar minn mitt darba iżjed. jiġifieri xi tliet mitt darba iżjed, u jekk illum kien hawn sitt mija mejtin, seba' mija mejtin f'Malta, konna naraw għoxrin elf mejtin. Immaġina x'differenza.
Però jiena kif bdejt nara li fil-bidu konna għadna trid toqgħod 'il bogħod minn ħaddieħor, aħsel idejk qabel ma tmiss wiċċek, u jekk inti ma tiflaħx toqgħod id-dar. Ma bdew joħorġu ċertu affarijiet li kienu ċari li dawn mhux se jkollhom effett, għax kien diġà sar studju, il-WHO kienet, l-Organizzazzjoni Mondjali tas-Saħħa, kienet ġa għamlet studju fit-2019, kien spiċċa fit-2019, li rrapporta x'għandek tagħmel meta jkun hemm pandemija jew epidemija tal-influwenza. U dawn insew kollox. U bdew jitkellmu, difatti f'dik id-dokument li kien ħareġ il-WHO kien qal qatt m'għandek tagħmel kwarantina tal-kuntatti, qatt m'għandek tagħmel tagħlaq il-fruntieri, qatt m'għandek tagħmel entry, exit screening. U għamlu bil-kontra. U għamluhom kollha. U mbagħad bdew jitkellmu fuq maskri u bdejt ngħid imma fejn hi din l-evidenza? U l-ewwel evidenza jiena għadni niftakar qisu l-bieraħ, l-ewwel evidenza li kienet ħarġet kien ħareġ Fauci mis-CDC U kienu qalu li kien hemm l-effett tal-maskri huwa benefiċjarju għaliex kien hemm wieħed mill-eżempji barber shop xi mkien fl-Amerika li daw kien hemm żewġ tfajliet li kellhom il-Covid libsu l-maskra u ma nfettaw il-ħadd min-nies li marru hemmhekk. M'għandix evidenza hi. U konna nafu diġà, jiġifieri jiena kont mela bdew bil-lockdowns u kien hemm diġà f'Lulju ta' 2020 Studju ta' Chaudhry fil-Lancet li wera li dawn ma jnaqqsux l-imwiet kienet ċara. By November to October, November 2020 diġà kien konna nafu li l-lockdowns fejn saru fid-dinja meta qablu l-Iżvezja li m'għamlitx lockdown ma' pajjiżi oħrajn li għamlu l-lockdown ġa kienet ċara li din ma tnaqqasx in-numru tal-każijiet ħlief bis-social distancing. U mbagħad bdew li ħarġu l-vaċċin u bdew jgħidu għandu jitlaqam kulħadd. Mela, kienet ċara li l-benefiċċju fl-anzjani li tnaqqas iċ-ċans li tinfetta ruħek. Però mbagħad fit-tfal kellna qatt ma kellniex is-safety data, qatt ma kellniex l-efficacy data, ma konniex nafu x'inhu r-riskju fit-tfal. U allura kien hemm dan ir-riskju. U jien għidt le, jien għandi nitkellem meta kienu dejjem bdew jitkellmu pediatricians kull tifel u tifla f'Malta għandhom jieħdu dan il-vaċin u bdejt ngħid żomm, we don't have the safety data, jiġifieri ma nafux aħna jekk ir-riskju mill-vaċċin huwiex daqs inqas kemm hu inqas minn. U fil-verità fit-tfal m'għamiet ħadd. Malta m'għamiet ħadd. Ir-riskju li tmut illum nafu, għax imbagħad wieħed mill-aqwa li tkellem Ioannidis u wkoll ikkritikawh, biex daqt nitkellmu professur tal-epidemjoloġija tal-public health policy, li dan kellu bażikament kellu xi 2,500 publications. jiġifieri minn Stanford, waħda mill-aqwa universitajiet tad-dinja, u bdew jgħidu li dan jgħid. Ma jifhimx. Il-numerijiet, u dan il-pubblikazzjoni tiegħu kienet fuq il-website tal-World Health Organization, xorta imenuh. U dak ħareġ ċar li ċ-ċans li tmut b'inqas b'inqas minn 70 sena bil-COVID, fit-2020 kienet five out of 10,000 infected. Issa fit-tfal, issa għamel studju ieħor iktar riċenti, mhux se noqgħod nidħol fid-dettall, qagħad iħares lejn serology, jiġifieri n-nies li verament ikkonvertew b'test b'test tad-demm kienu jafu li żgur ħadu l-Covid anke jekk ma kellhomx il-sintomi. U allura kien qed jagħmel kalkolu kemm nies ġew infettati fit-2020, kemm nies mietu, u dan wassal għall-konklużjoni li l-mortalità tal-Covid 19 fit fi dawk bejn iż-żero u dsatax-il sena huwa xi ħaġa bħal tlieta f'miljun, three out of a million infected, u hekk inti r-riskju li inti wara li tieħu l-vaċċin jista' jista' rarament iwassal għall-mewt. U nafu li dik hija between one and twenty jew one in ten in a million doses. Mela inti qiegħed litteralment qiegħed tmiss mill-istess livell. U inti wara wara sitt xhur Il-protezzjoni tal-vaċċinazzjoni tmajn għal inqas minn 50 fil-mija. Mela inti rbaħt protezzjoni għal ftit xhur. Six. Maybe nine months kontra li tidħol l-isptar jew inkella anke forsi mewt. Però mbagħad għandek dak ir-riskju. Mela allura jien kont tkellimt u spiċċajt fil-gazzetti, rapportat, għamilt. Mbagħad kienu għamlu l-interview fuq Lovin Malta li kienet pjuttost Kien ħafna pressjoni waqt l-interview li pprova Nazzar Tobħa biex jisma' ta' kollu li kien jista' dukwa ta' l-istudju hekk twiegħed. B'hekk kien sar interview fit-2020 mal-min li jaf Awwissu. Mit-Times, l-istess pop ġurnalist jipprova u eżatt wara li ħarġet il-video u kien rawh 133,000 ruħ dan il-video interview. Kienu ħarġu f'ħmistax-il assoċjazzjoni jgħidu li mhux vera li l-riskju tal-Covid fit-tfal huwa żgħir. u li qalu li jekk tagħmel lockdown tnaqqas it-trażmissjoni b' 98 percent. U illum naħseb nafu ftaħna mela kellna il-Milied mhux il-Milied mhux il-Milied li għadda ta' qabel, mela l-Milied ta' 2021 kellna l-maskri, kellna l-business closures, kellna l-iskejjel limitati U kellna 1,600 każ waqt il-Milied kienet qaltilna, Professor Gauci kienet qaltilna, ma niltaqgħux iktar minn erbgħa fil-ġurnata tal-Milied għall-ikla tal-Milied, li jkollna familja kbira tagħmel ħames sittings. U dakinhar kellna 1,600 każ. Inneħħew il-miżuri kollha f'Mejju. U niżlu. U niżlu. Le, le.
U nafu li anke li hija staġonali u bdew imerruni wkoll li hija staġonali għax inti ma titlaqamx is-sena kollha, inti tlaqqam qabel ix-xitwa. Anyway. U hija dik hija l-istorja f'erba' kelmiet ta' dak li ġara. Issa llum li għadda daqsxejn żmien ovvjament, jidher qisu li Għax il-media tilgħab parti importanti ħafna fil-da. In-nies kienu mwerwrin għax il-ħin kollu, ħin kollu minn filgħodu sa filgħaxija. Bbumbardjati konna.
Jisimgħu daqqa minn dak u mit l-ieħor, illum il-ġurnata l-Covid sparixxiet u għadhom qed imutu nies għax jien personali naf li għadha teżisti u anke li mietu xi nies. Imma għas-soltu, għajr minn xejn, Is-SARS-CoV-2 sar endemiku bejn wieħed u ieħor f'Jannar-Frar tal-2021. Mela, inti kellek, met, inti biex tinduna l-impatt tal-Covid 19, inti trid tħares lejn il-mortalità eċċessa, excess mortality. U din tara l-aħjar sors fl-Ewropa l-Euromomo, euromomo.eu, li bażikament inti għandek kemm qed imutu iktar milli huwa mistenni. Kien hemm peak qawwi bejn Marzu-April Mejju tat-2020. Kien hemm peak ieħor minn Novembru, Diċembru, Jannar 20 ta' 2021 u dawk huma kienu d-doppju jew ftit iżjed milli wieħed jistenna minn mewġa tal-influwenza tax-xitwa. Mela twice as bad as an influenza epidemic. Ma kien qatt fl-Ewropa agħar minn hekk. That's the highest it went. Twice as bad as influenza. Peak wieħed, żewġ peaks. Minn dakinhar 'il quddiem kienet komparabbli għal snin oħra bl-influwenza staġonali. Mela diġà minn January, February, March of 2021 il-Covid sar endemiku. U mbagħad kien ġie kien hemm id-Delta variant, kien hemm l-Omicron variant u se jkun hemm diversi varjanti oħrajn. Però l-virus qatt mhu se jisparixxi, qed idur magħna l-ħin kollu. Però fix-xitwa, minħabba li fil-kesħa l-immunità tagħna tonqos tmajna, speċjalment fil-mnieħer, Jerġa' jerġa' jfeġġ u jkun hawn l-infezzjonijiet u jkun hawn l-imwiet. Dak li jiġri bl-influwenza jiġri bil-Covid. L-unika ħaġa l-Covid preferenzjalment jattakka l-anzjani. Jiġifieri l-mortalità 90 percent tan-nies li mietu bil-Covid 19 huma jew iktar minn 80 sena jew għandhom erba' mardiet at the same time. Jiġifieri, pereżempju, jkollhom mart tal-qalb, le, le, iktar gravi, jkollhom pereżempju problemi tal-pulmun, problemi tal-qalb, jkollhom pereżempju wkoll iz-zokkor, jkollhom immunità imnaqqsa u jkunu kollha flimkien plus l-età. Jiġifieri dawk huma l-maġġoranza ta' nies u dawk li kellhom jitlaqqmu u kellhom jiġu protetti bil-miżuri. Mhux li ngħalqu l-iskejjel jew inkella kulħadd jilbes maskra anke biex tmur fejn il-baħar. Jew inkella il-vaċċinazzjoni anke tat-tfal, illum qed jgħidu li tista' tagħti l-Omicron booster it-tfal ta' sitt xhur. Unbelievable.
Mela, niftakar kont semmejt minn għalija inti wkoll li jista' jkun l-effett tal-masks speċjalment fuq it-tfal. u kont qrajtha wkoll anke fuq ġurnali barranin, li jaf it-tfal ikollhom dak il-virus RSV virus. RSV.
Respiratory Syncytial Virus. Li ovvjament jidher li żdied. Imma mhux minħabba f'hekk. Li ġara. X'kien ir-raġuni li kellhom l-immunità baxxa t-tfal ħabba li ma tħalltux jew hekk? Eżatt, preċiżament.
Li ġara Mela, se jkun hemm min jgħid, mela allura li inti jkun hemm lockdown ikun hemm effett. Iva, l-unika ħaġa li taħdem hija d-distanza soċjali. Mela aħna diġà qegħdin bid-distanza soċjali biżżejjed li hemm kull m'hemm bżonn biex jekk jiena għandi riħ li m'għandix. Però jekk jien għandi riħ ma ntiulekx jew innaqqas ħafna ċ-ċans. Dak kull ma kellna bżonn nagħmlu. Metru 'l bogħod. Arm's length. Issa, meta t-tfal kienu qed jibżgħu, mela inti jekk inti t'ħajja normali, inti qas tagħti każ għad id tal-one meter, niltaqgħu, nitgħannqu, whatever, nieħdu b'idej xulxin, immorru nieklu xi mkien npoġġu ħdejn xulxin. Mela allura jinxtered iżjed il-mard. Meta kien hawn il-biża' tal-Covid u meta kien hawn restrizzjoniet imposti, in-nies ma tħalltux daqs is-soltu. Mela jekk inti qed titħallat inqas mis-soltu jkun hemm trasmissjoni inqas ta' mard. Ma ġiet taqta' mill-maskra, hija distanza soċjali. Mela, kif inti għandek dat-tnaqqis, ħa jkollok inqas irjieħat, inqas irjieħat, inqas inti għandek l-immunità, s-sistema immunitarja għandek għalfejn inti tirrispondi. Mela l-irrispons normali tas-sistema immunitarja ma kinitx hemm U dan qisu jkun atleta li jieqaf jittrejnja u jitlef il-ġebla. U x'ġara? Rajna li t-tfal li kellhom is-soltu jkollhom l-irjieħat imorru l-play school, whatever, imorru l-iskola, jieħdu l-irjieħat is-soltu normali. Allura ġiet li kien hemm l-RSV li kienet ħafna iktar aggressiva speċjalment fuq il-. Rajna kien hemm xi żmien kien hemm biża' infezzjonijiet tal-fwied, hepatitis, fit-tfal anke kien hemm xi tfal li mietu. Again, probabbilment huwa fattur li huwa li huwa relatat. Ir-riħat. Rajna wkoll li reġa' feġġ l-Staphylococcus A, l-iskarlattina. Dawn huma wkoll għax għandek hekk għandek l-immunità mnaqqsa, inti tiġi iktar suxxettibbli għall-mard kollu. Mela qatt ma kellna nagħmlu school closures, qatt ma kellna nagħmlu l-lockdown restrictions. In the long run għamlu iktar ħsara milli ġid. Li kellna nagħmlu, nipproteġu l-anzjani, tiġi t-tilqima, inlaqqmu dawk li huma vulnerabbli, jista' jkun hemm argument li min ma kellux l-immunità naturali jista' jkun li toffrilu anke vaċċinazzjoni, però dejjem trid tqis il-benefiċċji tal-vaċċinazzjoni li se jtuk immunità għal ftit żmien, ftit xhur, six, seven, eight months, jew l-immunità naturali li se ttik immunità sentejn, sena u nofs, sentejn, u llum qed naraw l-iktar nies li għandhom immunità llum huma dawk li kellhom infezzjoni u vaċċinazzjoni t-tnejn. Min ivvaċċina ruħu biss, l-immunità ma ddumx fit-tul. Huma dawk li ħadu l-infezzjoni li għandhom l-immunità. Mela kellna naslu li kelem fiż-żmien li konna laqqamna n-nies, inħallu n-nies jitħalltu normalment, Min jinfetta ruħu fis-sajf għandek marda inqas qawwija u jkollok il-herd immunity, l-immunità tal-massa. U hekk konna nilħqu dik il-herd immunity probabbilment fis-sajf tat-2021 u dik kienet tkun it-tmiem tal-pandemija. Jien li, għadek kif għedt inti, għadni niftakar fil-bidu net net net li bdiet kien qalha l-Professur Barbara wkoll, U mbagħad ovvjament sparixxa għal xi żmien minn fuq ix-xandir kien għax ovvjament daħal virologu jaf l-affarijiet kif inhuma u kważi l-herd immunity Alla jbierek sparixxiet. Jiena biss biss jien ħadtha darbtejn il-Covid f'ħajja għadni u ma nistax ngħid li kelli xi konsegwenzi. Ma tistax tgħid li mhix serja. Bl-ebda mod innaqqsu l-importanza tagħha. Però li inti tqabbel il-Covid 19 mal-Ispanish flu Xi ħaġa ereżija.
Qas tibda. Qas tibda.
Issa l-aħħar domanda fuq il-Covid. Iva. Aw daqsxejn qisu nkwiet, donnu qed imutu daqsxejn nies sudden death kull sena, u speċjalment qisu rġiel. Xejn ta' barra minn hawn. Ħabba xiex taħsibha, qisu. Ara, kien hemm Aħna hekk tara l-excess mortality, inti tara li fis-sajf inti għandek, fix-xitwa għandek il-surge tal-influwenza normalment, u mbagħad fis-sajf għandek il-heat waves. Mela għandek eċċess ta' mortalità f'kull sena, ikollok fi żmien ix-xitwa u jkollok anke fi żmien is-sajf. Issa, wara l-Covid kien hemm iżjed mortalità u anke fit-tfal, anke fil-nies ta' età medja, anke fl-anzjani, Billi wieħed jistenna, u at certain times, l-Ingilterra per eżempju kienet one point xi fifteen pesent iktar mill-normal. Issa, x'kienet dik? Probabbilment, dak huwa fattur. L-ewwel nett, kienet fl-aħħar tas-sena li għaddiet, per eżempju, kien hemm ukoll il-Covid u kien hemm ukoll l-influwenza. U l-influwenza l-Awstralja, pereżempju, kienet ħafna iktar qawwija minn snin ta' qabel, u jien immaġinajt li hekk kien se jiġi Malta wkoll imma ġarax għall-grazzja t'Alla. Però kellek il-Covid u kellek l-influwenza. Kellek ukoll il-fatt li inti kellek sentejn għalaqna d-dinja, kellek l-ekonomiji tad-dinja taħt pressjoni minħabba miżuri żejda, kellek nuqqas ta' ekonomija, nuqqas ta' impjiegi, nuqqas ta' anke affarijiet ta' kuljum, anke ċertu risorsi. Anke kelb bagħtew ċertu nies. Kien hemm il-gwerra tal-Ukrajna, trasportazzjoni, supply tal-ikel, supply tal-enerġija. Tilfu n-nies, tilfu x-xogħol, tfal ma kinux qed imorru l-iskola. Titlef l-edukazzjoni. Kien hemm nuqqas ta' edukazzjoni, kien hemm nuqqas ta' dak li għandu x'jaqsam mal-imwiet. Inti l-interazzjoni soċjali hija parti mill-ħajja. Mela li inti m'intix tinteraġixxi b'mod soċjali, tnaqqaslek il-normalità tal-ħajja tiegħek u maż-żmien dak l-istress, jew għal ħsara, mela, rajna splużjoni ta' problemi ta' saħħa mentali. Nissuspatta li kien hawn ħafna iktar suwiċidji milli wieħed jistenna. Nara wkoll. Minbarra minn hekk, kellek ukoll il-fatt li għamilt li tal-lockdowns li inti naqqast l-immunità mela tiġi iktar suxxettibbli għall-mard. Probabbilment kien hemm xi fattur ukoll żgħir li inti jekk inti għandek min hu tlaqq min tlaqqam bl-irġiel taħt l-40 sena kien hemm proporzjon żgħir tagħhom rari imma mhux żgħir li ma jiġi insignifikanti li inti għandek min tlaqqam li kellu myocarditis, pericarditis jew problema problemi mill-vaċċinazzjoni li huma ftit Però jekk inti għandek wieħed minn 2,300, 3,000, irġiel taħt l-40 sena tlaqqam bl-mRNA, il-Pfizer u l-Moderna, l-iktar il-Moderna, l-iktar bit-tieni doża, bil-Pfizer bit-tielet. Kellek il-myocarditis. Ħepp, il-maġġoranza tagħhom jirkupraw kompletament normali, però ħmistax fil-mija jibqgħu b'problemi tal-qalb. Ukoll, kellek waqt l-2020, kellek nies ma jmorrux l-isptar għax għandhom iġi f'sidrhom, ma jmurux l-isptar għaċ-check-ups taz-zokkor, tal-qalb. Screening programme, tagħmel screening, pereżempju colonoscopy, għall-colon cancer. Kulħadd jibża' jmur l-isptar u tnaqqsu. Mela allura kellek iktar ċans li ċertu mard ma jkunx ikkontrollat. Dawn il-fatturi kollha flimkien jikkontribwixxu għal dal-fenomenu. Min qed jipprova jorbot dal-fenomenu ma' wieħed biss, fattur wieħed biss, u hawnhekk qed ikun Ma rridx nidħol fl-ispeċifiku, imma ħafna nies qed jagħmlu ħafna teoriji fuq li l-vaċċinazzjoni għandu effett dirett. Mela dak min qed jargumenta hekk qed jgħid li l-lockdowns ma għamlux ħsara, qed jgħidu li s-saħħa mentali ma marritx lura, qed tgħidu li n-nuqqas tal-edukazzjoni tal-iskejjel ma għamlet l-ebda effett, qed jgħidu li inti tagħmel sena l-isptarijiet f'servizzi mnaqqsa ma jagħmilx effett. Jiġifieri, assolutament mhux il-każ li hija ħaġa waħda, żgur, huwa ħafna fatturi flimkien. Mela, suġġett ieħor li qam fil-pajjiż dan l-aħħar huwa l-liġi tal-abort. Speċi għadu jippruvaw iduru mal-lewża li speċi din mhux vera abort imma biex insalvaw il-mara. Jien għadni niftakar l-oħta ħdet twieled għax jiena sitt snin ikbar u niftakar bla ma titt inkwieta. Speċi mama, minn inti jekk jiġrilek xi ħaġa ħa jsalvawk jew ħa jsalvaw U risposta dejjem ċara, Le, l-mamà tiġi salvata. U dejjem hekk ġara. Jien ma naf l-ebda mara li qatt il-tobba ħallew tmut. Ma tarax.
Biex, ovvjament, twildet tarbija. Però da f'daqqa waħda wara li kien hemm dik il-kummiedja tal-Amerikana li ġiet hawn Malta. Ma rridx ngħidilha kummiedja għax persuna batiet, però il-mod il-mod kif ġiet ippreżentata huwa stramba. Meta ħareġ ukoll speċi li la ridet tiġi tixhed hawn għax qalet li għandha Post traumatic stress disorder.
Eħe, u mbagħad ġabuha fuq il-YouTube ta' tfal videos u dal-kummiedja di reċenti. Fodri fimt l-affarijiet, imma insomma ejja ngħidu dik, sabu skuża biex ovvjament b'xi mod jew ieħor jistgħu idaħħlu l-abort f'pajjiżna. Saru daqsxejn protesti mhux ħażin qisu l-poplu ċċaqlaq. Iva, assolutament.
U donnu l-Prim Ministru qal li ħa jipprova jibdel daqsxejn l-emenda. Però s'issa qisu donnu. Le, kien hemm proposta waħda biss s'issa. Eħe, għadu ma sar xejn. Inti għalik bħala tabib, ejja ngħidu bħala tabib mhux bħala persuna li temmen forsi f'Alla u hekk, il-ħajja minn fejn tibda? Għax dawn qed jgħidu li speċi. U dik ċara.
Ejja nipprovaw nissemplifikawha, argument kompless ħafna. Mela nibda ngħid, ifhimni, l-ewwel nett ovvjament qed titkellem b'mod Għalija nnifsi, jiena ovvjament ilu appoġġa. U il-fatt li qiegħed hawn illum qed nieħu pjaċir li minn Diversitana għamilna anke intervista fuq stazzjon ieħor fil-posta. U anke dak rah ħafna nies. Ma jfissirx li qed naqbel ma' pożizzjonijiet politiċi u jiena m'għandix interess noqgħod nagħmel politika. Just min u jiena x'naħseb. Mela, nibdew minn hawn. Għad-domanda tiegħek, il-ħajja mhux talli tibda fil-mument tal-konċepiment, imma l-ewwel ċellola tat-tarbija hija ġejja mill-omm, hija mill-ovaries il-bajd li tinqata'. Il-ħajja tal-omm tkompli fit-tarbija. Jiġifieri din l-idea li l-ħajja tibda mhux fil-mument tal-konċepiment, ma nafx liema kunċett bijoloġiku tista' tiddefinih. Jiġifieri kull darba li titwieled tarbija qed titħalaq ħajja mill-ġdid, minn xejn? Ma tagħmilx sens. Il-ħajja żviluppat ma nafux minn fejn bdiet, hija kumplessa wisq biex naraw eżatt kif ġara. Ħafna affarijiet saru fl-istess ħin li kellek bżonn iċ-ċitoplażma, kellek bżonn id-DNA, kellek bżonn organelli li jagħmlu l-enerġija, u dawn l-affarijiet kollha saru f'sagħti. Jiena nemmen li hemm element Ovvjament ta' miraklu, għax huwa x-xjenza għadha ma sabitx mod li tispjega kif ġiet il-ħajja l-ewwel darba. Però, ejjew marrbu nerġgħu nitkellmu fuq livell ta' xjenza. Il-ħajja kif inhi definita llum, diversi karatteristiċi biex tiddefinixxi l-ħajja. Għandek metaboliżmu għaddej, għandek ċellola li hija limitata b'mod. Dik tibda L-ewwel ċellola tat-tarbija hija ċellola mill-omm u tidħol l-isperma tar-raġel ġewwa dik iċ-ċellola biex tagħti nofs id-DNA mir-raġel u nofs id-DNA tkun ġejja mill-mara f'dik iċ-ċellola fiha nfisha. It-tnejn jingħaqdu u dak huwa l-ewwel mument tal-ħajja b'dik il b'dik il-kodifika ġenetika ġdida, l-individwu l-ġdid ikompli bħala ħajja mill-omm u jibda mill-ewwel mument. Fi żmien ftit ġimgħat il-qalb tibda tħabbat. Seba' ġimgħat diġà għandek mewt. Fi żmien ftit ġimgħat tibda s-sistema tan-nervituri u l-moħħ jibda jiżviluppa. Ġifieri diġà wara il-mument li tinduna li inti tqila, All right? Il-mument li tinduna li t-test jiġi pożittiv wara erba', ħames, sitt ġimgħat, l-embrijun diġà żviluppa u b'mod li tagħrfu bħala embrijun uman. Jiġifieri din l-idea li inti l-ħajja tibda ta' għax inti erba' ċelloli, anke aħna erba' ċelloli. Hekk konna. Le, le, aħna llum Illum, minflok erbgħa għandek diversi miljuni. Imma ċelloli aħna, allura x'aħna ngħidu? Jiġifieri ċ-ċelloli nistgħu narmuhom jew naħarquhom jew allura jiġi l-bniedem ukoll? Jiena l-oġġezzjoni li għandi għall-abort huwa l-oġġezzjoni li inti ttermina l-ħajja. Mela jekk jiena naqbel mal-abort, jiena mbagħad nista' ngħid li naqbel jiena mal-qtil ta' bniedem kriminal. Allura, mela jekk inti fl-Ewropa s-sentenza tal-mewt hija eskluża, mela kif inħallu l-abort? Jiena x'naf nifhem. Le, hekk hu, I mean, ovvjament naħseb opinjoni imma meta tibda l-ħajja mhix opinjoni, hija mixja. Hija fatt xjentifiku.
Issa temminx li għandek dritt toqtolha jew le tista' forsi dak li jkun jiddiskuti hekk irid, imma mhux dik. F'Malta mill-aħħar 20 sena kien hemm mingħajrha żewġt imwiet, però fl-aħħar għaxar snin jew tnax, ma kienx hawn imwiet li mietet mara waħda waqt it-tqala. Minn għaxart elef tqala ma kienx hawn mara waħda li mietet. U t-tobba kull meta kien hemm bżonn li jintervjenu, u dawn qed nitkellmu fuq żewġ kundizzjonijiet, għandek kundizzjoni ta' ectopic pregnancy, fejn inti għandek it-tqala minflok tkun ġewwa l-ġuf imma tkun barra l-ġuf, alright, jew inkella każijiet fejn inti għandek kanċer li huwa aċċellerat minħabba t-tqala. Mela għandek tqala għaddejja u din it-tqala minħabba t-tibdil ormonali tal-omm ikollok ċertu cancer li huwa sensittiv għal dawk l-ormoni u jiġi aċċellerat u hekk inti ma tintervjenix L-omm tista' tmur. F'dawn il-każijiet l-intervent huwa immedjat u dejjem hekk sar għax kieku ma sarx hekk kien imutu n-nisa waqt it-tqala. M'hemmx problema, la talab il-MEM qalu aħna ma tlabnihiex, il-ginekoloġi qalu ma tlabnihiex, it-tobba qalu ma tlabnihiex. Mela ħa nbiddlu l-liġi Maltija għax ġiet waħda Amerikana bl-istorja tagħha mingħajr ma rrid nikkummenta fuqha għax hemm ħafna inkonsistenzi din l-istorja, mela fetħet kawża u mhux se tixhed fil-kawża tal-Qorti. Jiena ma nikkummentax fuq il-kawża tal-Qorti għax huwa għaddejja proċeduri tal-Qorti, però inti ftaħt kawża Ma kellekx problemi li tiftaħ il-kawża, m'intix se tixhed. Wisq wieħed jista' jġib id-dubju, allura hekk ma tix tixhed, qed tibża' tixhed għaliex? Għax hemm inkonsistenzi fl-istorja tiegħek. It-tobba qalulha m'hemmx periklu ta' mewt. Hi qalet li hemm qiegħda fil-periklu tal-mewt, jiġifieri hi tifhem iżjed mit-tobba tagħha. Tobba oħrajn, tnejn jew tlieta, qalu li kienet fil-periklu tal-mewt. Ma kinux it-tobba li qed jieħdu ħsiebha ġewwa l-isptar. Minn fuq it-telefown, mid-dehra dawn waslu għall-konklużjoni li diversi mit-tobba li qed jarawha l-isptar. U nieqaf hemm. I mean, il-liġi kif inhi ddaħħal l-abort għal kwalunkwe problema ta' saħħa, inkluż mentali, ktibt anke f'gazzetta lokali, għamilt diversi proposti kif tista' ssir di, li tkun speċifikament meta mara tkun fil-periklu tal-mewt, u l-Prim Ministru s'issa m'għamilx proposta li jgħid, u qed jammetti indirettament il-Prim Ministru għax issa tkellmu li jillimitawha għal 24 ġimgħa 'l quddiem, titwalled, titwelled, jiġifieri qed tammetti li taħt l-24 inti qed tiftaħ il-bieb għall-abort. Il-maġġoranza tan-nies huma kontriha, ħadd ma jridha din il-liġi, kellna l-ikbar protesta li qatt saret f'Malta mhux minn partit politiku iktar minn 20,000 ruħ fil-belt. Nes minn kollu mkien.
Tkellmet il-ex President ta' Malta mill-Partit Laburista. Jiġifieri ħriġna kollha kelma waħda ma rriduhiex, le, le, le. U minn dera jridu daħlu din liġi jew biex jissodisfaw il din mara Amerikana. Jew biex jintoġbu mal-Ewropa. Jew biex jintoġbu ma jiddispeċini l-Unjoni Ewropea li f'dawn l-affarijiet m'għandhiex tindaħal. L-Unjoni Ewropea qiegħda biex tgħaqqad il-pajjiżi biex ma jkunx għalhekk saret l-Unjoni Ewropea biex ma ssirx gwerra. Biex ikun hemm kollaborazzjoni ekonomika u xjentifika. Mela nibda l-Ewropa tibda tgħidilna smajt dal-aħħar li se tidħol liġi, se tidħol direttiva li intek id-dar tiegħek ma tkunx AAA, carbon zero carbon emissions, la tista' tikri, U jista' jkun hemm xi pajjiżi se jibdew jisproprjaw il-proprjetà għax mhijiex triple A rated. L-Ewropa, skużi, mela l-Ewropa qiegħda dittatura biex timponi fuq il-gvernijiet nazzjonali eletti u tegħleb id-demokrazija, l-Ewropa? X'aħna ngħidu?
Dal-każ li għadek kif semmejt inti, li 99 percent tal-Maltin laqqas semgħu bih laqqas jafu x'ġej, jekk tiġi implimentata dil-liġi, Il-Gvern Taljan, li ovvjament dawn taf kif huma huma naqra bħalna l-leġijiet iħobbu iduru naqra mal-lewża, qalu li hemm xi 80 percent tal-bini ġo l-Italja mhux konformi kif iridu l-Unjoni Ewropea llum. Issa, x'ħa jiġri da? Ħa nwaqqgħu nerġgħu l-bini u nerġgħu nibnuh? Ħa jagħmlu l-multi? Malta nafu li żgur ma nbinix kollox skont il-pjanijiet Għax pjan ma kien hawn, kulħadd jibni bl-addoċċ, nafu x'ġara dawn l-aħħar għoxrin sena. Fadu kulħadd jibni, la jaraw hekk hemmx dawl naturali dieħel minn imkien. Issa dawn x'ħa nagħmlu, in-nies wara li marru ħadu l-loans u mingħalihom li qed jgħixu jgħidu ara forsi qtajt il-loan, ħa jkollok loan ieħor ta' multi? Jekk fimt sew, jekk fimt sew qed nitkellmu li l-proprjetà tiegħek ma tkunx bid-double glazed glass, ma jkollhiex ċertu insulazzjoni, ma jkollhiex il-pannelli, eċċetera eċċetera. Tiġi d-dar tiegħek ma tistax tbigħha tispiċċa għax tant hi tkun hemm, inti bażikament biex tbigħha trid tagħmel dawn l-affarijiet. Dina mhix xi ħaġa li għandha tiġi mill-Ewropa, din għandha xi ħaġa li tiġi għandha tkun taħt il-kontroll tal-gvern nazzjonali u din mhux kwistjoni anke djar li nbnew reċentement u huma konformi mal-istandards ta' Malta tal-lum, jista' jkun li inti ma tikkrix jew inkella ma tistax tbigħ il-proprjetà tiegħek. Għax kważi kważi allura tiġi biex temmen li dawn li forsi konna narawhom eżaġerazzjonijiet li qed jgħidu li fl-Ewropa lanqas jista' jibda jkollok il-proprjetà tiegħek, hekk ħa nġibuha min-nies. Hekk hu. Għax jiġi eżempju kuntrattur kbir, jibda jibni skont l-istandards li timponi l-Ewropa u tiegħek ma tiġdisfa xejn u jkollok tikkrimina bla u tispiċċa. Naħseb l-Ewropa jew trid tinbidel u trid tinbidel jew inkella se jkun hemm iżjed pajjiżi li joħorġu mill-Komunità Ewropea, sfortunatament. Ekku, issa biex immorru daqsxejn lura fuq l-abort. L-abort, għax ħafna tipinġuh dawn li huma pro-choice. E, li daqs li kieku da mort ħadd pinnola jew għamilt abort, bl-operation jew whatever, u l-mara qisu daqs li kieku telqet id-dar di wara ġurnata u malli. Hemm konsegwenzi daw psikoloġiki forsi. Ċajta. U jien naf li di tibqa' jien jien personali naf nies ukoll li ġieli jagħmlu abort. Daw Biċċiet minnhom jgħidulek jibqgħu jiftakru sakemm imma min jaf kieku, dejjem il-min jaf kieku. Hemm biżibilju ta' stejjer ta' nisa li għamlu l-abort u jgħidulek jien kull filgħodu jiena naħseb f'dik it-tarbija li setgħet ġiet fid-dinja. Vidi li l-mod, jiena fl-opinjoni tiegħi responsabbli, jkun hemm xi ħadd waħd protesta Ħadet pillola, ħadet tazz'ilma, isma', ara kemm hi faċli, mhux hekk? Inti mbagħad wara li tieħu dik il-pillola, inti ħa titlef id-demm u ħa tara t-tarbija u l-biċċiet tat-tarbija probabbilment fit-toilet jew inkella fil-pad tal-period. Ħa tara inti dak li għamilt, ir-riżultat ta' dak li għamilt. L-effetti psikoloġiċi anke ta' miscarriage li hija naturali jekk bejn 25 fil-mija sa 50 fil-mija tal-ewwel tqala jispiċċaw f'miscarriage. Anke l-fatt li inti li jkollok korriment, l-impatt psikoloġiku fuq il-mara hija enormi. Aħseb wara li inti ġġib fuqek innifsek il-korriment. Plus, ħafna drabi, speċjalment jekk ma tkunx fil-bidu nett, ikollok bżonn tmur l-isptar biex tagħmel raxkament. u l-possibilità waqt il-proċeduri tal-abort, għax irridu nifhmu li dawn l-aborti li jsiru għax fil-pro-choice s'issa qatt ħadd minnhom ma qal li ma jaqbilx mal-abort sal-mument tal-ħlas. Mhux hekk, le le, huma hekk jemmnu tista' tgħid, għajnuna ċara. Meta jkun hemm abort sal-mument tal-ħlas, dak li jagħmlu hi li ma rridx nidħol f'dettall żejjed għax huwa Proċess barbariku li jfisser li t-tarbija toħroġ mill-ġuf biċċa biċċa u nieqfu hemm. Però dawn il-proċeduri li jsiru l-ewwel nett għandhom il-periklu tagħhom, mhumiex billi jgħidu jekk l-abort isir legalizzat ikun safe. Le, hija proċedura kirurġika proċedura kirurġika li qed issir mingħajr bżonn, għax dan dan din liġi qed issir biex tiffaċilita li tkun left, right and centre isiru l-aborti. Ikun bla bżonn, li hemm il-perikli tagħha mela kellna 10,000 ħlas mingħajr mewt. Ħa jkollna 10,000 abort mingħajr komplikazzjonijiet? L-Irlanda daħħlu l-abort minħabba li kien hemm mara li ġie għal ilma ma għamlux proċedura fiż-żmien, b'net infection u mietet, li hija rari ħafna. Wara li biddlu l-liġi saru xi 20,000 abort l-Irlanda. X'ħadd se jgħidli dawn l-għoxrin elf abort? Ma kienx hemm każ wieħed ta' infezzjoni? Ma kienx hemm każ wieħed li tilfet id-demm u kellha bżonn trasfużjoni? Ma kienx hemm każ wieħed ta' problemi ta' fertilità u waqt il-proċedura jkun hemm ħsara li tibqa' li inti ma jkollokx iżjed tfal? Ma jkunx hemm każ wieħed li kellu effetti psikoloġiċi? Dan huwa diskors li mhux qed isir, il-gazzetti qed jissopprimu ħafna minn dan l-opinjonijiet u dan diskussjoni trid issir u l-effetti ħżiena tal-abort qishom ma jeżistux u dan hu min qed jagħmel hekk u qed jpoġġiha b'dan il-mod qed ikun irrisponsabbli ħafna.
Mela, neqirbu daqsxejn fuq suġġett ieħor, naħseb suġġett interessanti wkoll għax donnu qiegħed fil-fehma tiegħi jiggrava ħafna dejjem lanqas ngħidtu l-isnin issa minn xahar għal xahar kważi. Il-libertà tal-espressjoni. Qed naraw inbidlu l-liġijiet biex ta' parsi nistgħu għal karnival noqogħdu nitmelħu daqsxejn bil-politiċi u ta' parsi bellaw jenna li ara kemm aħna għandna libertà u kulħadd jgħid li jrid u jagħmel li jrid. Jiena personali naħseb li hija totalment differenti. Jiena qatt ma rajt daqs dawn l-aħħar xhur nies jittellgħu il-Qorti Min għax esprima opinjoni li forsi ma ddoqx għal forsi l-moda tal-lum, kif forsi tgħix ħajtek jew f'affarijiet, kollox sar jaqa' taħt hate speech? Fodry, sal-bilanċ stess jiena ħallejt kumment fuq fondi tal-EU ukoll ġieni reported as hate speech Buddy, Qed immorru fl-assurdità, naħseb jiena. Jinkwitak il-fatt li anke ħafna nies donnu jibżgħu jitkellmu żgħar u trid toqgħod titkellem lanqas kważi kien nista' jien hekk kieku ma nafekx, irrid noqgħod attent x'ħa ngħidlek, jien naf Mister jew dik għax jaf tieħu għalik u jaf tirrapurtani, Valdri, x'taħseb fuqha?
Din hija xi ħaġa li hija insostenibbli u fl-istess ħin perikoluża ħafna. Mela, l-ewwel nett jien mhux se nitkellem kontra l-ebda liġi, mhux se niddefendi l-ebda aġir, jew waħda ma nifitx iddejjaqni min jikteb fuq il-gazzetti jew inkella fuq il-midja soċjali għax aħna dak ngħaġ, daka ġaħan, L-età tal-ġaħan, kien hemm anke avukat prominenti hawn Malta li tajtu ħasla fuq li li għajjar lil xi ħadd ġaħan. Il-ġaħan u n-nagħaġ u u u u u u kulħadd stupidu u injorant mhux hekk. Però il-fatt li inti tibda iddaħħal l-idea ta' hate speech. Mela hate speech hija jiena ovvjament jekk jiena mmur fuq xi midja soċjali niddefendi pereżempju Ċertu affarijiet li saru biex ma nidħlux fl-ispeċifiku, affarijiet waqt il-gwerra, it-tieni gwerra, speċjalment ejja nitkellmu fuq il-Lut, u nibda niddefendi jew inkella ma nikkondannax dak li sar. Dak huwa hate speech kontra minoranza, kontra reliġjon, kontra membri ta' reliġjon. Jekk jiena nitkellem fuq nies kontra nies Mużulmani jew Kattoliċi jew nitkellem fuq bniedem fuq razza etc. Dak huwa hate speech u għandu jiġi b'xi mod ikkontrollat jew illimitat. Naqblu. Però, meta inti tibda, jiena ukoll ma rridx nitkellem ovvjament dan huwa media outlet li ġej bħalissa għaddejjin proċeduri, membri tiegħu, proċeduri l-Qorti u mhux se nikkummenta bl-ebda mod, ikkummentajt sa ċertu punt għax jiena nemmen fil-libertà tal-istampa, libertà tal-espressjoni, anke jekk ma taqbilx ma' dak li qed jgħid il-persuna. Jiena ma naqbilx kollor miegħek b'dak kollu li qed tgħid u ma naq u ċertu affarijiet ma naqbilx magħhom li tgħid inti jew il il-mod kif inti tara ċertu affarijiet, bħalma inti nimmaġina li hemm affarijiet kif narahom jien ma tarahomx bħali, però jiena niddefendi b' qawwa d-dritt tiegħek li titkellem u inti qed tistedinni biex nitkellem hawn anke jekk inti forsi ma taqbilx ma' kollox. U hekk għandu jkun. Inti tasal għar-realtà jew ankella għal kompromess ta' ftehim billi tiddiskuti mill-żewġ pożizzjonijiet. Kif nibdew nikkontrollaw il-lingwa, il-kliem li jintużaw, qed nikkontrollaw il-ħsieb. Għax il-bniedem jifforma ħafna mill-ħsibijiet tiegħu b'mod ta' lingwa. U jekk jiena xi ħadd jikkontrollali l-lingwa li nuża, qed jikkontrollali l-ħsieb tiegħi. Jordan Peterson, li huwa psikologu famuż mad-dinja li hu segwit minn miljuni ta' nies, kien professur tal-Università ta' Toronto u oġġezzjona l-Gvern Kanadiż daħħal liġi li inti trid tirreferi għal xi nies li għandhom gender identity issues bil-kliem li huma jagħżlu li inti trid tirreferi għalihom bihom, mingħajr ma nidħlu fil-mertu Difatti hu hekk qal, Għal jiena m'għandix problema lil jiena nirreferi għal dik il-persuna b'dak it-terminoloġija, però li tiġi imposta mill-Gvern huwa impożizzjoni fuq il-ħsieb, huwa impożizzjoni fuq il-libertà tal-espressjoni u di it's a fine line kif taraha din, però kif taċċetta li l-Gvern jirregola inti x'taħseb Hemmhekk inti għandek ix-xaqliba 'l isfel għall-infern. Inti hemmhekk m'għandekx limitu kif tagħti l-gvern, il-politiku d-dritt li li jikkontrolla inti x'tgħid, inti jekk tikkontrolla dak li inti qed tgħid, qed jikkontrolla dak li inti qed taħseb. U li inti teleġġi 'l xi ħadd biex ikun fil-Parlament biex jikkontrollalek il-ħsieb tiegħek, Huwa ġenn. Hija biża'. U din hija sistema li hija inkonsistenti fiha nfisha. Mela din ħafna minn dawn it-terminoloġija, ħafna minn dawn l-ideat huma huma anke f'kuntrast mal-bijoloġija, huma nkuntrast anke fl-is b'kuntrast mal-istorja, mingħajr ma nidħol fuq l-affarijiet ta' gender biex għax ovvjament huma nies sensittivi u wieħed japprezza. Però ejja nitkellmu fuq ir-razza li inta tibda titkellem, pereżempju, li inti bniedem jista' jidentifika mod jew ieħor jista' il-fatt li huwa abbjat ifisser li hu għandu japoloġizza għal xi ħaġa li saret fl-istorja fil-passat li għamlu l-bojod jew jekk inti Amerikan trid tapoloġizza għal dak li sar fil-passat mill-Amerikani jew jekk inti Malti trid tapoloġizza għal dak li għamilna fl-Assedju l-Kbir. Kif nidħlu f'dak ir-redikolu? Anke kafè.
Hawn pajjiżi jekk tgħid black coffee issa jrasqek razziżmu għax qed black coffee. Imma mhux mhux di li inti tasal li inti tasal li inti il-mod kif jiġu mgħallmin it-tfal bl-iskejjel, narahha f'ċertu pajjiżi, li l-kulur tal-ġilda tiegħek lilek lilek jidentifikak awtomatikament ma' moviment jew ma' nazzjon jew ma' grupp ta' nies li għamlu xi ħaġa. U fil-verità tul l-istorja kważi kulħadd għamel il-ħażin u t-tajjeb, fis-sens. Min jiddefinixxi x'inhuwa ħażin u tajjeb ħlief Ħlief Alla, kif nibdew aħna nagħtu l-poter lill-gvernijiet li jduru l-istorja? Aħna qed naraw daż-żminijiet anke ċertu cartoons, jekk jintwerew ċertu cartoons, għax kienu ambjentati f'età tal-passat. Mela qed jiċċensurahom. Qed jiġu b'xi mod iċċensurati. Qed ngħidu films jinbidlu biex ikun hemm il-karattri jkun hemm iżjed ugwaljanza tal-rappreżentazzjoni ta' gruppi minoritarji waqt film biex inti ma tagħtix ċertu messaġġ. Dan huwa ġenn. Jiġifieri this is inti l-ewwel nett ejja nitkellmu fuq l-ugwaljanza l-ugwaljanza fiha nfisha jista' qatt nistgħu qatt inkunu kollha ugwali. Kif jista' jkun ikunu kollha fl-istess tul, jiġifieri, ikollna l-istess kulur tal-għajnejn, ikollna l-istess, nieklu eżatt l-istess ammont ta' ikel, ikollna eżattament l-istess karozza, eżattament l-istess dar, jiġifieri flats, min jieħu l-ewwel sular, it-tieni sular, it-tielet sular, ukoll diskriminatorja, da ġenn, din hija mudell, din l-idea tal-ugwaljanza bħala valur Huwa ġenn, inti importanti jkollok l-ugwaljanza tal-opportunitajiet, li nies ma jiġux iddiskriminati. U rispett lejn xulxin.
U rispett lejn xulxin. Imma inti, li inti, logħba futbol, allura kulħadd dejjem trid tiġi draw, ġifieri, għax jekk jirbaħ xi ħadd, xi ħadd tilef, hemm diskriminazzjoni. Din hija sistema kompletament insostenibbli u iktar ma nara nies li qed jiddefenduha, iktar nidħaq u ngħid din, fl-aħħar mill-aħħar, tikkollassa fuqha nfisha. Rigward il-freedom of speech hemm nerġgħu mmorru daqsxejn lura fi żmien il-Covid inti li kont qed titkellem u fuq it-TV hemm kien sar programm u ġabu xi topp ovvjament kontrik u mbagħad flok ġabu lilek jew forsi xi tabib li jagħmel counter arguments ġabu l-Pastor Gordon Moshe. Xejn assolutament kontrarju għandu dritt għall-opinjoni dik però ovvjament mhux tabib. Dal-fatt jinkwetak, jien nista' nitkellem ukoll fuq esperjenza personali tiegħi. Jiena, kif jafu n-nies, kont inkun spiss fuq it-television niddiskuti u hekk l-pożizzjoni tiegħi fuq kif naħsibha fuq il-Covid, fuq il-vaccination, jafha kulħadd, jien ma kontx nemmen li bniedem għandek tisfurzah joħodha biex da jibqa' jaħdem jew jista' joħroġ mid-dar. Naqbel miegħek. U da.
Però għal xi raġuni kien hemm programm li kont ħa nkun mistieden, probabbli ma kinux jafu minn fuq insomma li ħa nkun mistieden jiena u minn dakinhar sentejn lura ovvjament jien ma mmur fl-ebda programm fuq ix-xandir nazzjonali. Vol dire issa n-nies jiġġudikaw huma jekk din hux ċensura wkoll. Jinkwetawk dawn il-fatti? Just għax bniedem għandu opinjoni, mhux għax qed jipprova jimponi lil ħaddieħor x'jemmen hu. Ħa nagħmel ngħid l-affarijiet li għadt jien fi żmien il-Covid more or less f'għaxar sekondi, f'tletin sekonda. Mela jien għadt l-ewwel nett li l-Covid hija marda staġjonali. Mela jkun hemm iktar gravità fix-xitwa. milli fis-sajf qatt, li l-immunità naturali eventwalment ħa tkun il-mod li noħorġu mill-pandemija u li immunità naturali iktar fit-tul u iktar protettiva milli l-vaċċinazzjoni waħedha. Qatt li l-vaċċinazzjoni taħdem u taħdem tajjeb ħafna fl-anzjani, però fit-tfal ir-riskji tal-vaċċinazzjoni jistgħu jkunu sostanzjali biżżejjed li inti l-benefiċċju inti li f'anke jkun megħlub. Tkellimt li l-maskri huma ineffettivi ħlief f'każijiet speċifiċi, wards. Tkellimt li l-Isvezja m'għamlitx lockdowns u marret aħjar bħala mortalità mill-Unjoni Ewropea u xi punti oħrajn, però dawn kienu fost il-prinċipali. Mela, minn dawn illum Mela llum għandna li hija staġonali, il-CDC qed tagħmel rakkomandazzjoni issa li inti l-vaċċinazzjoni fl-Amerika tkun qabel l-istaġun tax-xita. Mela hija staġonali. L-immunità naturali, hemm diversi studji l-aħħar wieħed ħareġ riċenti li juri li l-hybrid immunity, din hija sponsored mill-WHO l-aħħar studju li ħareġ, L-għaġġ immunity plus vaccination hybrid immunity huwa superjuri għall-vaċċinazzjoni. Li l-vaċċinazzjoni waħdu ma jkellekx il-Covid, il-protezzjoni hija inqas fit-tul mela l-immunità naturali qed tirrekonoxxi issa anke u hija ċara, iktar fit-tul iktar protettiva. Ma jfissirx li tmur tieħu l-Covid Apposta, le, mhux hekk. apposta, però li inti trid tirrikonoxxi min kellu diġà l-Covid fit-2020 ma kellux għalfejn jew titlaqqam jew inkella qed ixxerred il-mard. Il-maskri, Qed naraw għal xi pajjiż Ewropew li qed jgħid li għandna nkomplu nilbsu l-maskri. Il-Joint Committee Vaccination Immunisation tal-Ingilterra issa mhux tgħid li t-tfal ma jistgħux jitlaqqmu, mhux mhux mhux tirrekkmanda li jitlaqqmu t-tfal, ma jistgħux jitlaqqmu t-tfal li huma b'saħħithom. Waqqfet il-programm ta' ta' immunizazzjoni u l-boosters fit-tfal. Qed tgħid issa mill-ġimgħa d-dieħla, l-aħħar ġimgħa di, jekk għandek inqas minn 50 sena ma tagħtikx m'intix rakkmandat li tieħu l-vaċċini jew il-booster kontra l-Covid, teħodha biss issa fil-ħarifa li ġejja qabel il-mewġa tax-xitwa. Mela morna lura issa li se l-vaċċinazzjoni tal-Covid se nibdew nużawh bħalma kienet tal-influwenza, dak li kont nirrakkmanda jien u niffukaw fuq in-nies iktar minn 50 sena, jien kont ngħid iktar minn 65, l-FDA, l-advisory group tal-FDA, over 65 qalu. u l-oħra nista' nsejtha qed tintilef. Mela għandek dawn il-punti kollha. Li jiena kont qed ngħid li hu tal-endemiku li hija issa se tispiċċa l-pandemija. Diġà hemm diversi pajjiżi li jixtiequ l-miżuri tal-pandemiċi ħa jieqfu l-Amerika wkoll. Ir-Repubblikani ħa jwaqqfuhom. Mela wasalna f'kollox. Mela dawn il-punti li jien kont qed ngħid isma' hekk se jiġri jew hekk hekk hija t-trend hekk se jiġri fil-futur jew dak il-ħin li kont qed ngħidhom, qed ngħid isma', pereżempju tal-vaċċinazzjoni tat-tfal, ma kienx hemm biżżejjed evidenza. Jekk hija ċara, għaliex jiena, mela, kien hemm il-Love in Malta interview li ppruvaw iwaqqgħu jew jgħidu li jiena qed nagħmel argumenti li ma kinux ibbażati. Kien hemm it-Times li kien hemm dik ir-reazzjoni, sew waqt l-interview kien hemm ħafna kritika u sewwa wara ħarġu 15 l-osservazzjoni li qed jgħidu l-lockdowns huma 98 percent effective u li t-tfal Se jkun hemm mortalità qawwija fit-tfal minħabba l-Covid jekk ma nlaqqmux. Immorru 'l quddiem, kien hemm, sewwa qed tgħid, kien hemm, kellu se jkun hemm programm fuq ix-Xandir Nazzjonali, ġejt mistieden, kelli mmur għal dan il-programm u mbagħad inbidlu l-affarijiet, minflok biex jitkellem fuq il-Covid ġabu tabib jitkellem fuq il-Covid, ġabu d-direttur tal-farmaċija tal-Università ta' Malta jitkellem fuq il-Covid u ġabu Pastor ta' moviment reliġjuż. Bil-qalb kollha agħmel li trid, però jiena kif jista' jkun fuq sentejn u nofs ma jkunx hemm ġurnalist wieħed, ma jkunx hemm media outlet wieħed, ma jkunx hemm gazzetta waħda Jiġifieri daw kemm-il darba kien hemm dawk l-interviews kollha, kemm-il darba kien hemm l-artikli mill-gazzetti, jista' jkun li ħadd ma deherlu li jiena kont infurmat biżżejjed biex nagħti opinjoni. Kien hemm każ li jiena ġejt mistieden minn media house li jiena mort hemm irrikordajt interview sħiħ, kien hemm xi siegħa, u dan ma xxandarx. Kien hemm każijiet ukoll li li bażikament jiena tlabt li jkun jerġa' jsir l-interview li sar b'gazzetta li kienet anke ġabet miegħu iktar minn 130 elf, għidthom isma' dik ħa tieqaf hemm issa li ħarġet din l-informazzjoni kollha ħa nerġgħu nagħmlu interview nerġgħu nirrivisitaw dak li ġara Le, u jiena bqajt nikteb u meta ktibt fit-Times u f'gazzetti oħrajn inġarru dawn l-artikli. Però mhux l-istess ħaġa. Le, jiena nemmen li kien hemm, għan-nom tiegħi jien mill-perspettiva tiegħi, nuqqas ta' viżibilità mill-ġurnalisti, nuqqas ta' interviews mill-ġurnalisti. Kien hemm, pereżempju l-Orizzont u gazzetti oħrajn li ġabu reports ta' dak li kont qed ngħid, Però li jiena niġi intervistat u l-Orizzont kienu għamlu interview, kienu ġabuha wkoll żewġ darbtejn l-Orizzont. Però jiena ma ġejtx approachat mill-gazzetti biex nagħti opinjoni u fuq Facebook jiena ġejt imblukkat għax jiena għadt li l-Vitamin D jgħin biex tnaqqas Dan abbażat Le, artikli li ppruvaw, jekk inti għandek il-Vitamin D baxxa, u inti ma tieħux supplementi tal-vitamin D tiġi iktar suxxettibbli għall-Covid. Jekk tieħu l-vitamin D supplements u jkollok il-vitamin D baxxa, tgħin biex tnaqqas l-effetti ħżiena. Dan għamilt post jien nikkwota r-Reuters jgħid li l-Gvern Żvizzeru ħa jibda jirrakkmanda l-vitamin D fl-anzjani u niġi bannjat fuq Facebook. U tiktbilhom u tgħidilhom hu paċenzja. Intom tafu x'intom tagħmlu, ilha under review sena din, inkredibbli. Le, biex nagħlqu l-programm għax ovvjament il-ħin għaddielna jkollna l-quddiem opportunità oħra li nerġgħu nintaw. Talli għadek kif għedt inti wkoll, l-eks direttur tar-RAI ġewwa l-Italja Għadu kif tkellem illum qal l-ikbar problema li hawn illum fil-media outlets li saru bilfors kollha jridu jaqblu donnu ma' l-aġenda li hemm speċi di li kollox trid taqbel ma' eżempju li ma nafx fuq l-immigrazzjoni trid taqbel fuq il-gwerra bilfors trid tkun ma' l-Ukrajna fuq il tbagħat pratikament it-topics kollha jekk tmur daqsxejn qisu mill-way tagħhom ħa tiġi ċensurat ġol-media stess da. Li hija xi ħaġa li u n-nies għalhekk jien dejjem nappella aħsbu. Temmnux lili. Temmnux lil Doktor Soler bilfors li qiegħed hawnhekk. Isimgħu u iżżnu mbagħad l-affarijiet tagħkom hawn fejn tfittxu imma li temmnu kollox Għax xi ħadd jgħidilkom dak bilfors it-tajjeb meta speċjalment qegħdin niċċensuraw in-nies li għandhom opinjoni differenti, ovvjament dak ħajħalli ħsara u ħa tkompli tiggrava l-biċċa u dak li llum għadek tista' titkellem fuqu, għada mhux ħa tkun tistenna fuq titkellem fuqu. Jien jekk qed nista' ngħid ħaġa oħra, waħda biss, fl-aħħar mill-aħħar iż-żejt jitla' f'wiċċ l-ilma. Il-verità, il-verità eventwalment toħroġ. Jiġifieri, ejja ngħidu kollox. Illum X'għad jipprova jgħid l-affarijiet li ntqalu fil-bidu tal-Covid u jgħidha llum jidħku bih. Mhux hekk, ġifieri ejja ngħidu, ġifieri l-verità fl-aħħar toħroġ, imma verament hemm media bias qawwi ħafna, huwa perikoluż. Nirringrazzjawkom talli kontu magħna llejla, nirringrazzja ħafna d-Dottor Soler tal-ħin tiegħu li ġie hawnhekk magħna jiddiskuti suġġetti interessanti. Nappellawkom biex tarawna wkoll il-ġimgħa d-dieħla. Grazzi ħafna.